Ka chanel ah ka lo lawm leh vek cio a, tun tumah chuanin savun kan kuah vawk vun kan kuah hi ka rawn bawl dawn a ni. A hmasa berah chuanin vawk vun kan kuah sa hi. A fai sa tho a, hei a thianghlim em em a, mah hi Mizo kitchen a ka lei a nia, hei hi zaman a nih hi aw. Ti hian kan sil thuak thuak thang a, chuan hetlai hian in a chhumna tur vel ka dah a hei. Tah hian kan chhum ang. Chhum rei ngai lo a, savun hi a chhah vak lo a, a pan deuh hlek avang hianin chhum rei kan chhum rei dawn lo a ni. A rei berah minute nga vel bak chhum a ngai lovang. Chuan tui pawh hi a vawt ka hmang a tih hian kan chhum sau bawrh bawrh dawn a ni. Plug ka on a, heater pawh ka on. tawh a, sangkhat zali vela sangah kan chhum anga chuan kan chhum chhung hianin a thakna tur hmarchapui kha kan lo thian anga bawlhlo dang teh chiam ka hmang dawn lova hmarchapui leh purun sen leh chingal leh sahum kha a ni mai a chingâl kan nei loh pawn soda kha nia chi nen khan a ni leh mai hmarchapui hi a hnun ho hi kan thian anga. Hmarcha hi chu kan duh that dan a zir khan in kan telh hnem in kan telh tlem thei a, kha kha chu keimahni duh dan dan kha ni se la, hmarcha hmui te pawh a telh thei a, hmarcha te te pawh a telh thei vek a ni. Hmarcha kha chu keimahni nei rem char nang nang kha kan telh thei tihna a nih chu. Ti hian hei hmarcha chu a hnun ka lo thian zo ta a, chuan umm gas ah ka va rawh lawk ang a, fai takin ka sil anga gas ah ka va rawh lawk ang e, aw ka rawh lai chu ti lang lo mai ang.
Hei kan savun chhung pawh a lo sau bawrh bawrh tawh a, kan duh tawk tawh dawn ang a, a lo hming tawh a, duh aiin ka sawi ang khan amah a savun hi a pan deuh hlek avang khan ka duh aiin a lo hmin mah mah tawh a ni. Tihian kan dah dai hria ang.
Tihianin hei savun chu a hmin tawh a, chhuan rei a ngai lova, minute nga vel bak kha chhuan a ngai lova, tihian lo awm dai lawk sela chuanin chumi chhung chuanin kan pawlh tur te kan lo chan ang. Hei purun sen hnah a ni a, purun sen hnah ni lo, zo purun zum ang chi te pawh kha a hman thei a, zo purun zum hnah thatian chi te pawh kha a hman thei a ni. Chuan pu run sen pangngai pawh a telh theih bawk aw. Ka silpai sa vek a nia ri han.
Kan chan nen leh tet a zir kha chu kan duh dan dan khan a chan thei a. Sei deuh hlek a kan chan duh leh sei deuh hlek te pawh khan a chan thei a. Kha kha chu keimahni duh dan dan kha ni sela. Chuan tun tuma savun ka rawn bawl dan ang hi a tui em em a, ih siama harsa lova bawl hlo pawh hi kan hmang hau tak lo va, a theih chuanin lo siam ve ro tu in ti ve ang ka ring.
Ti hian hei kan chan zo tawh a ni chu hetah a sirah hian kan dah hrih ang a, chuan Nachina hmarcha pui kan rawh kha kan then sa kha kan her sawm ang.

ih a hma ka chopper hman thin kha englo flipkart a ka chah a nia a rei ve tawh ang ring a a hrui kha chal daih a pawhna hrui hi a tha lutuk a chuan meesho ah hianin thil te hi a tlawm an tia an fak em avang khanin kan chah ve chhin a hei hi chopper hi. a rawn thleng a, a tha lo a, keh kha a rawn thleng phawt a nih hi maw? Chuanin kha kha a that loh avang khan replace tur khan ka tia, an rawn replace leh ta a, hei hi a rawn thleng leh ta mahse ka duhthu a sam lo, a hma flipkart a ka chah kha a tluk lo lutuk a. Hei. A sawm tha duh lo lutuk, duh tawk mai ang aw, a la sawm lo lutuk. Hei, in hmu thei em, a la hraw phuar mai nia, ka pawh nasat tawh tawh nen. Chuan heti hian ka hre ila, kan vawk vun chhum chu kan la chhuak anga kan chen ang. Tihian kan duh ang tawk a lian in kan chan dawn a. A bawk vun hi maw? Kan thu mai eng e ka din hian ka camera dah dan hian in a zir lo a. A bawk vun hi maw? A pan reuh lutuk a Mizoram a keimah in bawk vun kan khawh a kan rep ang chi kha kan tih rau ang chi kha a ni lo a pan reuh lutuk a. A tui tur an in tui dawn lo tlat in ka hria. A khal ṭial zel a nia Mizorama mi keimahna ka siam ṭhin ang kha chu maw ka siam ṭhin tih la awk i tak a vun kan khawh a keimah ni ngei ina kan tih rau ang chi kha chu. Mahse hei hi chu a thianghlim khawp mai.
Ka duh aiin a lo hmin a, ka sawi tawh ang khanin vawk vun hi a lo pan deuh hret a, Mizorama kan siam ang chi kha chu umm a chhah deuh ṭial ṭhin a, khal deuh ṭial ṭhin a, a hmin har deuh a, khatiang turah khan ka lo ngai a, ka duh ai chuanin a lo hmin deuh hret a ni, mahse a tui tho turah ngai ang aw. A tui ka tia vawk vun kan kuah hi maw. Hetiang lo pawh hianin dawl rep nen te pawh ka pa hianin min beisak thin a, a tui thei lutuk an khapui nen te maw min buh chiar sak thin a, ka duh thei lutuk.
Vawiin chu ka lung a leng reuh tawp a, ka pain an khapui nena min siam sak thin te kha ka mitthla ka hmuh uai uai a, an khapui nen ka sawi tawh ang khan min buh chhiar sak thin a, tui ka ti em em a, ka haw chang te hianin ka duh tih a hriat vang hian min lo siam sak ve hram hram thin a, ka pa ka ngaizual reuh khawp mai. Chuan ti hianin a tui hi kan thli thlawr leh ang a, a tui kha a lo fawm hnem deuh hlek a, kan ka thli chhuak leh a ni.
hmarcha kha kan chhung lut a nga. Ka rawngbâwl hi chu maw ka hnawk ṭha thei nuai nuai a nia. Soda hi Hei ka fian te hman hi a lian lo va maw? Fian te khat hi ka telh anga chuan sahum kan telh leh ang, sa ka sahum hi a tui ania aw rem te hi a tui ania keima a awm ve ngei ania sahum hi awm fuh loh hi chuan a tui duh lo maw. Sawmpawh fiante khat vel kan ti lang a, chuan kan chawh pe lam hian hemi tuisa hi tlem kan neih lut vak mai aw. Tuisa kan leih luh hnuah khan kan chawk phuan bawrh bawrh ang. Kan savun bawl tur kha a tam vak lo avang khanin sahum leh soda pawh hi ka ti tam lo a ni, ka telh tam lo a ni. Tihian kan chaw zawhah khan kan savun bawl turah khan kan leih lut ang. Chuan.
Chi kan a lawng a.
Kan purun hnah chansa kha kan thlak ang, kan thlak zo vek lo ang a, kan vawk vun bawl tur hi a tam vak lo avangin. ih tlem te kan thlak vang phawt ang a kan vawkvun bual tura tam dan a zir khanin purun hnah pawh hi kan telh hnem in kan telh tlem thei a kha kha chu kan siam tam dan a zir khan a telh dan tawk tur kha chu kan hre mai turah ka ngai a ti hian tha deuh in kan chawhpawlh ang kan ei chhin ang e a bual hlo te tawk leh tawk loh vel te hriat nan tem chhin hi ngai ve a ni.
Kan duh chuanin tah hian tlem ajino tlem kan telh anga sih khat ang tak tak kha ka hmarchapui hman hi ka hmarchapui hman hi a thak reuh lutuk a maw. Dur leh hei chu tleh zo hlek eng a pawi loh hi. Purun sen hnah ka thlak bang ho kha ka thlak leh a, chuan tha deuh in ka chawhpawlh leh a. Ti hian hei a hmel lan dan chu ni a ti hian ka bawl zo tawh a, a tui em em a a vun kha a pan deuh avang khan in a tui vak dawn lo mah ni ka tia mahse-- A tui em em a, amah hi a thianghlim bawk si a, kan hmuh ang hianin hei a fresh em em a, a tui lutuk a umm ka chawih e titui lutuk maw hemi vawk vun bawl ke ei hianin nang ni pawn lo siam ve rawh uaina siam ngai loh chuan tuiin ti ngawt ang.
Tihian kan ball zawng ta a, a chinah pawh khan ka ei chhin tawh a, ball hlo vel a tawk em tih te. A tui lutuk a ni, amah hi a lang phuan suah lo mah se a tui lutuk a ni. duh chuanin buh tlema telh thei bawk aw tah hianin kan duh chuan chaw chhum thar chaw sa kha tlem kan telh thei bawk a ni chuan a tui duh lutuk a then chuan buh telh hi tui zawk te an ti a kha kha chu buh kan telh duh chuan ti khan buh kha kan hmet sawm ang a kan thlak ang a kan chawhpawlh ang a chu zawng chu ni mai a tih dan hran vak a awm chuang lo. Awle ka channel min hlusak a, min subscribe tu te leh ka video min en sak thin tu te zawng zawng chungah ka lawm em em a, thinlung takin lawm thu ka sawi mawlh mawlh a, min la subscribe lo te pawn khawngaih taka min lo subscribe ve turin kan sawm leh bawk che u ni e. Umm ka video hi tha i ti nih chuanin min lo like sak la, a theih phei chuanin min lo share sak dawn nia. Inza baia chungah ka lo mem em e, tun tum atan chuanin heti zawng hi ni leh phawt sela video ka rawn siam theih chu, video leh pekah kan za baiin eitur tui tak tak te nen kan inhmu leh theuh dawn nia, chumi hma zawng chu inza baiin bye bye vek u le.